Уява ӑҫта килнӗ эсӗр? Уява эпир Ҫӗнӗ Федоровка ятлӑ ялтан кӳрши ял выртлать вӑл. Алексеева Галина Ильинична вулатӑп. Ҫак ялта ҫуралсам сен ҫав кӳрши ялта эпир. Ҫӗньялта та пулатпӑр. Ҫӗнӗ Федоровкрах ҫуралса ӳснӗ. Кӑҫал уже ҫирӗм ҫул пулать. Библиотекӑра ӗҫлетӗп. Библиотека пуҫлӑхӗ пулатӑп. Вунӑ ҫул тӑршшӗне пирӗн библиотекӑра клуб ӗҫлет. Клубе малтан Сами сус Сами ятлӑччӗ, халӗ эпир вӑл клуба икке пайларӑмӑр та пӗрре ачасен клубӗ, ачасен клубне непоседы тетпӗр. Ял йышшин фольклорный клуб пур, хозяюшка тетпӗр. Унта камӑн кӑмӑлӗ пур пирӗнпе ҫӳрессисем килеҫҫӗ, пурте ҫӳреме пултараҫҫӗ. Ҫакӑн пек пысӑк уявсене пире хисеп туса чӗннӗ ҫын чӑваш хураманне килсе курас терӗмӗр. Хамӑрӑн ӗҫсемпе ытти ҫынсана та паллаштарас килчӗ пирӗн. Ҫавӑнпа эпир паян ҫак уявран те. Халӗ пирӗн ӗҫсем ҫак пӗтӗм выставкӑра пурне те эпир кӑтартасшӑн. Чӑваш кӗписем ҫӗлеҫҫӗ, тӗрӗсем тӗрлеҫҫӗ, Алса чӑлха ҫыхаҫҫӗ пирӗн. Типпеленне крючокпа та ҫыхаҫҫӗ. Вышивкисем хӗресни те пулаҫҫӗ. Гладильный вышивка теҫҫӗ вӗсем те пур пирӗн. Тӗрлӗ енчен пӗтӗм ялти талантсене Пӗр ҫӗре пуҫтарас ӗҫ пирӗн тӑрӑшма тӑрӑшатпӑр. Унтан ачасем валли, ҫамрӑксем валли фольклор кӑтартса паратпӑр. Яланах чӑваш халӑхӗн хамӑр енчи чӑваш халӑхсен йӑла-йӗркипеле паллаштаратпӑр. Мӑнкун мӗнле ирттерни, ҫимек мӗнле ирттерни, пӗлтӗр Арламент передачӑра та Ӳкрӗмӗр, вӑл орнамент передачи ҫими каҫӑ кӑтартса патӑмӑр. Пирӗн ҫими каҫӑ передачӑпа вара Привольский округран Бурятине кайса пире унта та кӑтартса килчӗҫ.
Ничешин каялла ҫак ӗҫе пуҫарса аннесӗр?
Икӗ пинте вӗниккемӗш ҫул пире вунӑ ҫул пулчӗ. Хатӗр ӗнтӗ вун пӗрмӗшне кайрӑмӑр. Тӳшӗсем сам ҫӳлтен ҫӳле хутшӑнсах пыраҫҫӗ. Малтан сахаллӑн кӑна ҫӳреттӗмӗрччӗ. Хасӑр вун пиллӗк ҫирӗм ҫул ҫынна якӑнта пулать. Пенсионерсем пирӗн питӗ вӗлле пулӑшаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен мӗн пӗлнине, ҫамрӑксене пӗтӗмперен тӑрӑша-тӑрӑша кӑтартса пама, ӑс пама хӑйсен ӗҫӗсемпе паллаштараҫҫӗ. Пӗр выставкӑран та юлмастпӑр. Чӗннӗ ҫӗре пӗтӗм ҫӗре кайма тӑрӑшатпӑр. Ҫак ӗҫсем хушшинче хӑшсене палӑртса хӑварма пултаратӑр? Ҫакӑн пек ӑста пур, Иванова Елизавета Николаевна. Вӑл пӗтӗм алӑ ӗҫне питӗ тӑрӑшса тӑвать. Тӗсӗсене, ҫипписене мӗнле уласа кӑларать пуль, питӗ чаплӑ чӗресем тӑвать. Хӑйӗн чӗрисене, кинӗсене Чӑраш кӗписем ҫӗлесе парать. Ытса сӑнӑ ытти ҫынсене те ҫӗлесе те тӗрлесе те парать. Сутмалӑх ташлеме пултарать. Унӑн чӗрисене пирӗн районта кӑна мар, пӗтӗм Башкиринче пӗлеҫҫӗ темелле. Ют ялсем килсессӗн те йӗрес саппашта-ха вӑл. Шал манча тӗре пулать. Час кӑна заказ паратпӑр та ик-виҫ кунта пӗтӗм ӗҫне туса та парать. Сутмалӑх та ӗҫлет, пирӗншӗн те ӗҫлет. Пире те яланах ӑс-тӑн парса пӗтӗм чӑваш йӑла-йӗркисене это Ириса аппапа эпир, Иванова Елизавета Николаевнапа пӗрле ҫамрӑксене Пӗтӗм чӑваш йӑла-йӗркисене ӑс-тӑн пама, малалла аталантарма пулӑшакан хӗрарӑм пенсинче пулсан та питӗ тӑрӑшчӗ. Пӗр мӗнрен те юласшӑн мар. Пурне те ертсе ҫӳреме пултарать.
Гестапо кӑҫала каласа парӑр-ха, миҫе ҫул каялла ҫакӑн пек ӗҫлеме пуҫланӑ эсӗр, тӗрлеме пуҫланӑ, кӗпесем тума пуҫланӑ? Тӗрлеме ӗмӗртенех ҫамрӑкрах пуҫланӑ тенӗ.

сурпансем тӑватрӑр.
Ун пеккисене тӑватпӑр кирлӗ пулсассӑн, икона ашлисене тӑватпӑр, сутатпӑр. Акчаваш чӗрҫитисем, минтерпичӗсем, пукан ҫине хумаллисем, чӗрҫитисем, аккун пек актэрнисем. Ҫавӑн пек ӗнтӗ мӗн япала, кама мӗнле канашлатпӑр, пӗрле ӗҫлетпӗр. Эпир вун иккене пурӑшӑпӑр, пенсионерсем аванах. Ҫамрӑкраххисене те вӗрентӗп пӗрҫантан. Ҫакӑн чакса хунӑ япаласем пурте хам алӑпа тунисем. Аккун самакӗ веҫ манӑн. Аккунта аялта тӑракан иккун аҫлисем те иккун панчисем веҫ манӑн.
Мӗнле тӗрӗсем усӑ куратӑр тӗрленӗ чух?
Ну, разный. Апчӑвашӑн хӗреслисем, акӑ чӗрҫитисене хӗресли петӗрлетпӗр. Акум пектері те мӗн халь нумайрах. Пире ват ҫынсана хӗрессе тӗрлеме хӗнре. Акум пектері те пӗр нумай. Ҫав пек инди.